Sara Mai a Lleidr y Neidr, Pennod 1. Cyfarfod 1, 2 a 3. Mae yna eiriau doniol yn Gymraeg, does? Nes i ddysgu diwrnod o blaen wrth ddarllen llyfr y Malir Milfeddyg, mae'r enw Cymraeg am marsupial ydi bol godog. Ond mae'n gwneud synnwyr bod bol yn y gair a deud y gwir, achos dyna be ydyn nhw, anifeiliad sy'n cario'i babis mewn pocad o flaen ei bol, fel cangarŵ, arth coala, a pade melon. Bol godog. Malir Milfeddyg ydy fy arwr i. Cymeriad mewn llyfr ydy hi. Milfeddyg gorau'r byd sydd wastad yn cael anturiaethau anhygoel ac yn gorfod achub anifeiliaid ar ei thaith. Ta waeth, yn ôl at y Pate Melon, mae gen i biti drostyn nhw, achos mae pawb yn gwybod beth di cangarŵ, a mae pawb yn gwybod beth di arth goala, ond does bron iawn neb yn gwybod am y Pate Melon. Anifail ydi o sy'n debyg i gangarŵ ond yn llai. Mae'r pademelon mor ciwt. Mae genddyn nhw glustiau mawr i glywed o bell os oes rwy'n yn dod, coesau cryf a cynffon drwchus. A maen nhw'n anifeiliaid bol godog, felly maen nhw'n cadw eu babis mewn poced o flaen eu bol am chwech neu saith mis ar ôl iddyn nhw gael eu geni, nes bod nhw'n ddigon cryf i ddod allan i'r byd. Handi, de? O Sara dwi gyda llaw, Sara Mai. Dwi'n byw mewn sw, felly dwi'n gwybod bob dim am anifeiliaid. Wel, oce, okay, ella ddim bob dim, ond lot. Dwi wrth fy modd efo anifeiliaid. Mor grigyn, mwnci, morfil, dwi licio bob un. Mae bob dim amdanyn nhw'n ddiddorol a maen nhw gymaint yn haws i'w deall na pobl. Sara Mai, Brysia os tisio dod efo fi i weld un, dau a tri. Wrth glywed mam yn gweiddi, dwi'n cau'r llyfr Malu'r Milfeddyg reit handi ac yn sgrialu lawr y grisia. O'r diwedd! Dwi 'di bod yn aros am y diwrnod yma ers oes pys. Wt ti'n meddwl bydden nhw'n edrach union 'r un fath a'i gilydd, mam? Ti'n meddwl fydden ni'n gallu deud pa run 'di pa run? Wyt ti'n meddwl fydden nhw'n swil? O'n cwmpas ni, mae teuluoedd bach a mawr yn crwydro'n hamddenol, a sŵn gwichian a chwerthin y plant yn cario ar y gwynt wrth iddyn nhw weld eu hoff anifeiliaid. Sara Mai fach, un gwestiwn ar y tro. Ond mae mam yn chwerthin. Mae hi'n licio anifeiliaid gymaint a fi. a fedrai ddeu bo hi methu aros chwaith. Wedi'r cwbl, hi ydi Ceidwad y Sw. Roedd James wedi anfon neges at Mam neithiwr, yn deud bod y cywion padamelon wedi dod allan o bocad ei mam am eiliad fach am y tro cynta erioed. James ydi prif swyddog y Sw, felly Mam ydi'r bos bos, ond wedyn James ydi'r bos nesa, A dw i licio meddwl na fi 'di'r boss wedyn. Fedra i weld het bompom James o bell wrth i ni gerdded draw at y lloc. Mi gafodd ein trilliaid padimelon ei geni tua saith mis yn ôl. Ar adeg hynny nhw, roedden nhw tua rhy maint a ffien neu jelly bean. Ers hynny, maen nhw wedi bod yn swatio'n saff ym mhocad ei mam, yn tyfu ac yn bwydo, ac o'r diwedd maen nhw'n barod i ddod allan. Dwi mor falch bod nhw wedi dewis dod allan ar ddydd Sadwrn. Fi ffili aros i ti weld nhw, Sara Mai, medda James wrth i ni gyrraedd. Y cywion padamelon cyntaf erioed yn Sŵ Halibalŵ. Mae heddi yn hanesyddol. Dwi'n gwybod, a mae'n hen bryd iddyn nhw gael enw a call, bechod. Da ni'n galw nhw'n un, dau a tri es misoedd. Ia, ond roedd rhaid i ni aros i ni weld os mae hogia ta genod oedden nhw yn doedd, medda Mam, wrth agor y lloc yn ofalus. Tydan ni'm isio Jeffrey arall, nag dan? Jiraff ydi Jeffrey. Jiraff benywaidd. Ia, hogan. Pan gafodd hi ei geni, roedd pawb yn meddwl mae jiraff gwrw oedd o. Felly mi gafiodd ei bedyddio yn Jeffrey, Ond wedi dallt, jiráff benywaidd oedd hi. Ond erbyn hynny, or iddi rhy hwyr i newid yr enw, felly Jeffrey ydi Jeffrey o hyd. Mae, mae gen i dipyn o syniadau am enwa, meddwn i'n obeithiol wrth edrych ar James. Ond o'n i'n gwybod na James fysa'n cael ei henwi nhw. gan mai fo oedd y cynta i'w gwel nhw. Dyna di'r drefn yn Sŵ Halibelw. A'r eiliad nesa dwi'n gwel nhw fy hun. I ddechra mae yna un, yna dau, ac yna dri pen bach yn popio allan o boced Petra y Pade Melon. O, drych, fi'n credu ta hwnna'r peth mwyaf ciwt i fi weld erioed, medda James, gan wenu o glust i glust. Dwi'n cytuno. Ond dwi wedi rhyfeddu gymaint nes, nes mod i methu deud dim byd, sy'n anarferol i fi. Helo chi, medda mam, gan estyn atyn nhw i wneud yn siŵr bod nhw gyd yn iach ac i weld os na gwrw ta benni wedyn nhw. Ar ôl munud, mae mam yn cyhoeddi, wel wir, tair o ferched wyt ti wedi gael Petra, sôn am drwbwl. Ond mam, mae hynna'n wych, meddwn i, wedi ffindio fy nhafod o'r diwedd. Achos mae hynna'n golygu y gallan nhw i gyd gael cywion pate melon, a fydd yna fwy a mwy ohonyn nhw. Ti'n llygad dy le, Sara Mai, meddai mam, wrth osod un o'r cywion bach bach yn fy nilo. Mae'r cyw yn feddal ac yn gynnes, ac yn edrach i bob cyfeiriad wrth iddi weld y byd am y tro cyntaf. Mae Padamelon yn anifail gweddol brin erbyn hyn, felly mae newyddion arbennig iawn iawn y bydd mwy a mwy ohonyn nhw'n cael eu geni yma yn Sŵ Halibalŵ. Mi fasa malu'r mil feddyg wrth i bodd. Dwi wrth i meddwl am hyn pan dwi'n clywed sŵn gweiddi a flafar y tu allan. Criw o blant sydd yna'n gneud lol. Dwi'n rhoi'r ciw bach yn ôl yn nilo mam ac yn rhedeg allan at y plant. Sst! Sst, plis! Dim siw na miw! Mae yna fabis bach newydd sbon yn fanna. Mi fyddwch chi wedi dychryn nhw? Mae'r plant yn edrych yn hurt arna i chwerthin a rhedeg i ffwrdd a throi hi am y llewod. Pan dwi'n mynd yn ôl i mewn, mae mam a James yn gwenu ar ei gilydd. Sara Mai, hoffwn i dy gyflwyno di i Siw, Miw a Cyw! O, James! Ac mae'r tri ohonan ni'n dechrau chwerthin, nes bod y cywion pate melon yn troi eu penna bach i bob cyfeiriad i weld be di'r sŵn. Ar ôl dipyn, mae mam a James yn mynd i wneud gweddill dyletswyddo'r diwrnod gan fy ngadael i ar ben fy hun bach efo siw, miw a cyw. Fel arfer dwi'n brysur iawn ar ddy Sadwrn, bwydo'r anifeiliaid ben bora ac yna'n helpu fwydo'r morloi yn y sioe ddŵr yn y prynhawn. Ond heddiw dwi'n meddwl mod i am aros yma'n hyn, yn cadw cwmpeini i Siw, Miw a Cyw ar eu diwrnod cyntaf allan yn y byd mawr. Wrth fwytho'i pennau bach brown cynnes, dwi'n diolch eto o waelod fy nghalon bod ni wedi llwyddo i achub y sw. Ychydig fisoedd yn ôl oedd yn edrach yn debyg y bydde'n rhaid i ni gau, ond mi nes i a phawb o griw y sw, ac ambell i ffrind newydd, frwydro gyda'n gilydd i achub y sw ac ennill. Dwi ddim yn meddwl byswn i wedi goroesi heb y sw. Faswn i fel pysgodyn heb ddŵr neu badia melon heb boced. Sara Mai, Dwi'n clywed llais Seb tu allan. Dwi'n fama! meddwn ni'n llawn cyffro, gan edrych ymlaen i gyflwyno siw miw a ciw i Seb. Ond yna, dwi'n gweld dwy Wellington binc yn dod rownd y gornel ac mae nghalon i'n suddo. Gret! Jasmine. Haia! medda Jasmine yn ei llais trio rhy galed. Oh my god, am cute! Mae'n rhithro at y cywion padamelon ac yn trio gafael yn nhw. Paid, medda fi. Paid, paid ei dachryn nhw. Oce, okay, Sara Mai, chill, medda Seb, wrth lusgo ei draed ar yn hola ni. Dim di eisiau gweld, dim ond eisiau gweld nhw, yda neud y jazz. Ac wrth ddeud hynny, mae Seb yn rhoi di fraich am ganol ei gariad newydd, Jasmine, a dwi isio chwdu. Dwi ofn i Jasmine grafu yn o'r cywion bach efo'i gwynedd hir miniog, a dwi'n methu ymlacio wrth ei gwylio hi. Ar ôl 5 munud mae'n amlwg bod Seb a Jasmine am aros, felly dwi'n gwneud esgus i adael. Well i fi fynd, mae yna fynydd o bw eliffant yn aros amdana i. Ac yna dwi'n ychwanegu. Ti eisiau dod i helpu, Jasmine? Dwi'n gweld y panig ar ei gwyneb hi, tan iddi sylweddoli mae herio ydw i, a mae'n chwerthin ac yn ysgwyd i ffen nes bod ei gwallt hi'r melyn yn siglo fel mwng ceffyl. Mae Seb yn gwneud llgada blin anna fi wrth i fi adael, ond dwi wedi cael hen ddigon ar lais siwgwr candy mêl, Jasmine, felly dwi'n tynnu fy nhafod anna fo. cyn rhedeg allan i'r haul. Mi fysa'n well gen i garthu pŵ eliffant trwy'r dydd nag aros yn fama am funud yn hirach efo Seb a tywysoges Jasmine.